Email law na pawngkam ah khan zeidah a um ti kha zoh tuah.
Na mi cu i netun awkah an i pum. Na fa na fapa le cu lam hlatpi in an ra lai i na fanu hna cu Ngakchia bangin puak cungin an ra lai. Mai hi na hmuh lai i lunglawmhnak in na khat lai. Naa lawmh tukah a thir in na thir lai. Na a ti lai. Da kanmah i bawi Cathiang nih a kan chimh bantuk tein ah kanmah keimah lawng i lawm loin Nannih zong ṭha hmun tiah lawmhnak biachim lak phan ṭhan hlah. A kan deih kho kai lawm. Le a hmaisa chim ka van duhmi cu siangpaw hi thongkhat zakua sawmkua kum khat ah na chuak. Ani tha belte ka van thei kho lo. Le a chuah ah hin a khir tuk le Minung sam kha cang kho te hnga ma. Kan pi le kan nu te khan. A sa rang a tha kan sam. Le Pathian a tha. Pathian nih a kan dawt le hong thang sem. Nupi pasal hna nei kho te hnga ma. Ti khan kan ruah peng le. A sinah Pathian a ṭha. Pathian nih a kan dawt. Le ramdang thlen ah cun a bangka le Pathian nih thlaw a kan suah le pasal ṭha taktak a van kan pek. Le atu a pasal te he hmun khat te a hmang tluk. Le kai lo tuk Cu pinah kanmah le lawmh chinchinmi cu amah sin tein tu sinnak a van hmuh. Le ka tu sin te zong kai na hong cung. Le an tak lo te ka ti ka tlun kan serem lo. Khua le ka tlun i khua le ah kai te ka tsamnak hna.

ka hne ka kak. Asinain atu pa zong kan khuapa kan pahnih nan kan sin te nok phan le kan duhnak a tling hrimhrim kan i lawm tuk. Tutan cun an sa rang ahhin kan ning nih thla tong khomi kan si lo. Cucaan cun kan fale kan pule te a tuah kumkal an nih cu thakhat te lawng kha saan an nei. Le thaizing cu cu thawhtan khin cun a kawlei kir ding khan ai thawh lai. Le an sahlawh an unak kor ka sai ha an um. Lawngtlai ah an um le khuate kha ma tlawn ta an duh. Le kun cu an tlawn khawh chung khin an kawl le kir ding khan si le capital an khu an dam. Te na ngan te le dam tein cuang te in an kal khawh nak nak na dingah khan an ca rang kan tla kan cang piak ko ti kha a van chim duh mi si. Kai lo Cuvial cun ka chim kawk cu sau hna seh. Kengah an dir ta ve lai i nihin chun ah ti bantuk in khuami khua nan rak hngal tampi nan rak kan sual nan cung a lomnak chim cawk kan ngei timi kha pakhatnak hun chim ta ka duh i keimah hi nan khuaruahhar men lai. Aive khua ka si ka ahhin kan nu cu hika ka pu nih a chim bantuk khan hika i siangsiang a vapa hi ka si. Hika kan rak tlun tikah hin tihin nan kan conglawmh lai i hang tein nan kan so lai ti hi kan i ruahchanmi a si hrimhrim lo. kan rat tikah hin hika a ummi nan sinah hin nan nun hi rak i hrawm ve ding bak ah rami kan si. Cucaah kan dirhmun hi ai dang tuk ko nain kan rat tikah hin pakhat te zong hi vuivai lo ding hi kan in biakammi si. Uh, kan ṭhutum kan ei ning le pawng kan kal ning zong kha ai dang tuk ko nain pakhat bat kan vuivai lo nak a ruang cu nan nun rak i hrut rawh hrimhrim ah kan rami kan si i a hleiin kan pu le Hika ah hin kumkhua lei in a upa cang. A liam cia. Tukum chung ngundah ah khan kan pin i a kan thihtak tikah aa cucu patlun le an nunte tal vai hram i zeite tal kan hnem kho hna hnga maw? Kan inn le zeihmanh kan phorh kho ṭung hna lai lo i an mit hmaite tal ah kan ṭhu kan dir lai i an hna tal ngam deuh hnga maw tiah tlungmi kan si. Asinain a let lam in hitihin nan kan cong lawng tikah hin kan hnu le chungkhar nan dihlak he nan hmaika hin umtu zia zong kan thiam lei lo kan i lawm tuk cun a hlei in khuami dihlak hika hin nan rak chuahmi kan hnu tikah hin kan i lawm tuk nan tuahmi hi minung ca kan tuah tiah nan ruah ko men lai asinain Bawipa nih inn cin kan piak ko hna seh. Kanmah ca nan ṭuanmi a si hrimhrim lo. Bawipa mithmai nan zoh caah nihin chun ah hitin nan kan conglawmhmi si i ka kan pi tawppi le chungkhar si hna seh. Ni na kuami a rak chuakmi nan dihlak zong Bawipa nih thluachuah ah an pe hna seh law hiti nan tuahmi hin Bawipa tu nih in conglawmh ko hna seh timi te kha vun chim len u. Cun thlacam ca ka duhmi cu i kan pu hi a upa cang kanmah nih kan duh ahcun kan pi vialte a tu le fa vialte hi a tuchan vialte hi hmun i set hi kan duh rak i tlunpi hi kan duh ko hna na tein hika zawn ah kan chim bantuk in kan khua le kan ram si lonak hmun ah ralzam in kan um lio a si caah khan rak i tlunpi awk kha rem lo ngai kanmah duh ahcun bawipa nih kutka kan on piak rih sehlaw kan pu zong hi nun khuasa nak pe rih sehlaw atu Chin te zong hnu ding nak si ti kan duh ngai. Cucaah dam ṭhawnnak Bawipa tu nih a pek nakhnga ding ca thla rak kan campiak hram u. Cun kannih zong hika hin ai thawh in kuatlawng ri ding kan si i thlacamnak kan bawm ve u. Cun nihin ah a chuak mi nan dihlak i kei hi ka voikhat hmuhnak na si caah ngaihthiam nawl kan duhmi hna cu a voihnihnak kan i ton zongah ziah Nan rak tlun lio ah Farkawn ah pei kan rak in bul taw hna kha hang kan in soh hna. Rawl te kan in chuanpiak hna kha tiah nan kan ti tikah khan kaan chinchiah lo hna sual si cun rak ka ruat thiam te u. Kei hi milunglo ka si. A voikhatnak hin mi hi ka chim kho bak lo i a lut a chuak mi tete nan muihmai kaan hmuh hna tikah hin kai lawm tuk ka muihmai te hin biaruah awk zong kaan hngal hna lo nain ka lungchung tein ka rak lawm tuk i hmailei zongah Bawipa tu nih tonṭhanak kan pe hram seh law Bawipa tu nih lam kan hruai hram ko seh. Cun kanmah lawng si loin nih a tu a tlungmi he keimah, cun kan nu, ka fapa nih Artela hika ahhin a tlumi Pu Hmung zong a si i kan Pu Hmung zong dam le lawm te kaan kan rak lung kho i anih zong hi Bawipa nih dam khawhnak a pek i kan inn kan kir lai ah Bawipa nih lam hruai nakhnga anih hi kaan a rak caam rih lai i ka farbuan ma caam lai tlangpi ma caam lai ti cu amah zong ai fiang rih lo i hi a caam chungah zawtnak ṭhalo hna nih Bawipa nih kilveng hram selaw zawtnak ṭhalo hna in kilveng hram ko seh timi te kha nannih zong i thlacamnak kan bawm hram ko u timi te hong chimter an duh i nan kan hmuh bang mino kan si i biachim holhrel zia zong kan thiam lo kan sinah lunglawmhnak Rak chuahpi miza a cohlan zia zong kan thiam lomi cungah kan ngaithiam hram ulaw hi tluk in nan kan dawtnak cungah hin Bawipa tu nih a let in thlachuan pe ko hna sih ti khan ka bia ka donghter kaa lawm. Lunglawmhnak ban chim ve lo, fatha lo le
eh, kau kung nupi le thih le cangka i chomphai a va kal tikah i Jamie ma nu nih hin kan ima kan zam kan zamnak hi kan i palh ko ka pa ka zo ah hin ka ṭah bak chuak a lung a leng tuk a si bang tuk le kan zamnak hi kan i palh ko a ti le cuti si ahcun hongkir ko heu ka hin hite in kan ngeih tuah ko la ka tiah o zeitital in tak khua khan ha pe ko la tiah kan ti le Tihin ruahlo ah tu le fa pawl an hong tlun tikah an van thlah pah hna le kirnal ding kha a zeiti kong hmanh in a si khawh lo tikah inn le farkawn khua chungah a har tuk tikah zeitin thlasi ne la kan ti le ah ulian te va fuh phot ko hna usih kan ti le ulian te kan van fuh hna le kha zei khom sia cungah man an kai la tangah Cung nan kai lo le kanmah nih kan in kaiṭamh hna lai. Cu bantuk kha bantuk cun kan dirhmun si tiah kan dirhmun kha kan hung ruah hna le a si hnga lo cu Ulian nih an an ti an zaangfah an thinlung an zaangfahnak ka khat le si e si ko kan kai ko lan ti le hi ti bantuk te hin an kan thianh le eh, ulian te in chung khurkhar zong sia Usiam zong siah, umnak zong siah, hika kan hung um ka tehin kanmah zong nih mah zoh in kan zoh hna. Anmah zong nih chungkhat sato ruatchan nau le zoh hnan kan zoh le eh, an cung zong ahhin kan i lawm tuk anmah thawngin hi bantuk tuchun ni hna hi inn le lo puitlin lo le inn le lo kan hmuh lo ding ṭhan si lo le hi zong hi Bawipa nih an thinlung a rian a ṭuan Tuchun ni caan ah hitite i hmunkhat te ah thlacamnak kan tuah khawh nakhnga hi U Lian nih a kan dawt, a kan zaangfah ruang a si le an chungkhar cung zong kan i lawm tuk timi kha chim ka van duh. Cucun a pahnihnak ah eh, hi chanchan sining ka zoh tikah hin eh, Pi Dapu inn ah cun tlung ko nain cuti an va ṭhutdirh caan nan hung kan leng kan in i a biachim holh rel le an nupalte sining ka zote ka hin nahan zaan zongah hika hmunte ah tuchun program ca hi ruahpi zong hi kan cah dawntu a si nak hnga lo hnahnawh buaibainak dang le nikhuasual dang a tlak nak hnga lo kan dihlak thlacamnak nei ko hna sih ka ti le cu zongah cun tlawmpal kha ka van chim pah le Tuchun i caan zong hin nan zapi sin chim ka van duhmi cu an nupa an i chawnh ah hin daih hi nunga tlangval ai hel lio mi hal lo ka dawt ka dawt an i til le ai an vai nawl thiam ne ka zoh hlan ka lung an tling tuk hran hran tuchun chan chan zong a sining a hmurka te le sining ka zoh ah hin zahan zan zong ka ti Ai tluk tupa ṭha tupa fel Pathian a ṭihmi kan in neih cu kan tan a ṭha tuk ee ka hei ti le zugawk zong na uk na um lo chapawk zong na um lo na zing bak te khan za han zan zong kan i ti le hi zong hi nupi pasal hna hi Pathian nih thawchu a kan pekmi si le hi tlukin tupa ṭha kan neihmi cung zong kan Pathian a min thiang kan thangṭhat cun tuchun i tan ahhin hi hna chung kong tuanbia tlawmpal ten chim lo awk ṭha lo lunglawmhnak kan ton zong hi ngaihchiatnak he cawh le ngaihchiatnak kan ton zong hi lunglawmhnak he cawh theo ka ukung te hna dirhmun sining ka tuah tikah vai kan ngakchiat lio kan nungak deng tiang hong ka ukung hi lufa zawtnak nei pe mi dam lo kan mi zeitik ah thlathi la timi khuapi nih khin chawt mi ka se ka chan sab ding le dam ding ah kan ruat hrim hrim Cu lio an harsat ning le an sifah ning le an fale sia an kainak le an torolh lio dirhmun kha tuchun nih an ka thinlung a lang. Tuchun ni bantuk hi ka ukung nih hin ka tong te la ti hi kha lio caan an ar ke ruah hrim hrim la lo. Asinain khatluk sifak le harsa te noinak in chakchia na um lio caan zong kha me mitthi uzi zong sia ka ukung zong sia anmah le si khawh tuk tein Pathian an i hngak ve. Pathian an sawm ve, vanchiar te thlacamnak an nei ve, bawipa i bochanmi innchungkhur thar an si ve. Le an fale zong an hong tlangval hna le a cheukhat cu zu hmun sa hmun ai lawmmi le a lo laptawk zong an um ko nan bawipa nih nu le pa thlacamnak te nu le pa nih bawipa i sawm peng hna ta ahcun

ka upung nih a co le tu le fa tete kut le ke le an thluachuah zong tu chun ne caan ah a tin cho ve ka hmuh te kan kai lo tu kai lom tuk tung tan le kei zong lomnak bia chim lo in lom tho ve lo bawipa a rak i thaithlak le bawipa a rak i som mi na na na cu tu chun ni caan ah oyan batluk lo bu ha fa le tete hna mang in lei thluachuah zong a relter hna le tuchun ni caan ah amah kokung zong tuchi tiang kha a van hmu a van pawm cawi tir atu ah tuchin a hmu ko nain tu a hmu ko nain ram dang i kan fanu kan fapa hnan va um tikah mui hmu lomi thawng lawng thei le phone chung lawng ai hmu mi tampi um Tuchun ni caan ah siangtawi le chanchan zong an fel an teimak ruangah atuchun ni caan ah ka upung nih atu chinte a tak in an van hmuhtermi cung zong hin an cung zong an kai lawm tuk timi ka chim ka van duh ka upung nih a chim bantuk khan ban nolh lo tha lo dahan zaa kan alok chong sihlah sila bawipa nih a miai tha hna lo le tlangpi baptist kan pastor senior he junior he nat pahnih ten e ka ka hin thlacamnak tuah ding an si hi tiah Bawipa nih a kan kan kuat bak ah khin ka rel ko. Cucaah cun kan pastor te nan cung zong an kai lawm tuk. Cucun tuchun ni caan ah hi hika i bia kai pommi hi khuangthing i paamte a dam lio i pa ai tleihmi hna an fapa si le nai zong ah thlan zoh ah an dihlak in an va kal le kha ti khan Madin hi an hei san la khah thaizing kan hong lan ti le Wow, ka hang leu ti la an rual cun motor cun an va kal ti ka zul thiam hna lo. Khatian va kal ti ka khan Madin zong nih cun nan tlunnak dik takah do nan tlun hi a rak ti hna le tikhan an si khawh tok kan ti le rual zong an rak siam piak hna le parte anun chung zong ah an nufa rual an chungkhar a zohkhenhtu a dawtu hna chungkhar an si pinah Nizan nai tiangin hnahnawh lurit kan va pekmi hna lio le heu kan va phurhmi hna si. Amah duhnak in amah poiher ah a van a van hong vemi si ko nain tuchun ni chan hna van i tel khawh vemi hi kan i lum tuk hringhran le hin hum hai lei zongah pat te thlan an nufa thlan ka ai rawk deuh a chiat deuh ca khan hihi cu kanmah rian si ko te khan van ngeih ko la kanmah nih zeilong te ṭawan kan lak ko lan van ti le khat ti khan eh kanmah kan um lo hnu eh an um hi salo rualchan mui va langh khawh ti lo hnu tiang le rei lawng khan anmah nih parte an rak dawtnak hna le a fal an rak dawtnak hna kha tu chun ni caan tiang an are lo i eh atakin mui kan van hmuh hna tik zongah hin cung zong kan i lawm tuk ti ka chim ka van duh. Cucun tuchun ni caan ah hika hmun ah kan daw kan hriatu puai pahnih hna van i ton tikah thlanglei ah inn einak ka si te khan tlangpi tlang lo cu sawm luh kan si minung hna kan nei lo sual te la maw ti kha kan thin a pha sihmanhsehlaw minung hi vialte nan mui kan van in hmuh hna tikah hin kan i lawm tuk hringhran a hohmanh ei lo hna in kan lawi piak hlah u va thawt ah thawt lo ah zei bantuk tirul haurang ma si zongah khan ahohmanh nih rawl kha ṭha tein hong kan ei piak ulaw ei thiam hnu tu ah khan nan kan lawitak te la timi ka chim ka van duh nan dihlak bawipa nih tharan thluachuahnak in pe ko hna seh